Bir öýlener, iki öýlener, öýlener-ä, ýene öýlener. Bir öýlener, iki öýlener, senälikler sik öýlener, bagtly boluň! Happy birthday laçyn. Goýda zaýam enem ine daýzam gelse şunýalak şunýalak et meni zaýyl et diýde. Happy birthday den roždeniýa. Bundan gyzyň ysy gelýä. Oglanyň ysy gelýä. Gyzyň ysy how. Oglanyn ysy gelýä ow. Gyzyň ysy gelýä diýdim a gyzyň ysy durda ow. Bolýa bolýa bolýa. Karoçe.
Karoçem. Bu gün meň podpisçiklamyň ýenede biri ýazdy. Ýola ilki bilen hem şoňa podpisat senýäniň daýzasyny dyzdylatmalaý. Gutla gutla gutla gutla gutla essalamu aleýkum. Waleýkiminim waleýkim indi salamlaşyp böwra bilegen. Bolanyna görä wideoň soňunda salamlaşamyz ekeniň. Şu laçynjanyň ýüregine barýan ýolun tapyp. Wagşy seň öýüňe barýan ýoly tapyp bu nasy ýumurtga ekeni. Bagtly durmuşda owadan ýaşa, bagtly durmuşda ýylgyryp ýaşa. Wah Laçynjan öz durmuşynda şadyýan ýaşap berdi welin bir ýerlerden ses çykaýdyňda. Iň ýakyn iki joraň adyndan şu gutlag saňa. Uzak ýaşa Laçynjan.

Lizzy! Ak Sevjan! Meni däl meni däl meni däl özüň aladyň. Ýalaý maňa men özüm günäkarlaw. Näme boldaw?
Bilen şulaý waýfaýyň puluny tölemäýinem diýdimlaý.
Öňem men Aýly hakda ýazýan sen diňle döweý meni. Jim sen hakda erbet kommentariý ýazýanlary hiçem diňleme. Sebäbi olar dogry zady aýdýarlar. Men seň bilen uçdum. Men imine seň sepiliňi düwdüm. Dostumyň toýuna tutjak bolýan näçä bulap bereýin. Sen men ala ala näçe tapay alasyňam peýdasy ýogam indi. Waý ala bereýin ne ureşip gidensiňa indi. Maňa söýgi gerek dälim. Dädiň kim bolsady bilden nogam. Hatda Hytaýdan Lybbaý harydy Lybbaý maşyny Lybbaý enjamy meka çaýlawy. Gitdi bilen amatly bahadan elge gelýäni bilýäňmi sen? Wideoň aşagyndaky ady durandyr. Sen ýüz eze gala ýüz ezil söý ýüz eze gala maňa peýdasy ýok indi men seni söýemok indi meň gorkym ýok saňa gynanamok. Eý çüýşeli napitikleň işä däleý bileý. Men gaýypdymy bilibem aladyň Masennik sen men alanyň Üstün ikilim ýakaňda boluy o dünýäde. Men seň jana jan fanadyň dos seň aýdymlaryňy diňläp menem indi raharpa iýdip başladym.
Men seni ýigrenýän ýigrenýän ýigrenýän. Aý ýaman sabyrly oglan ekeni waý sowly söz diňledi bu. Aý sen arkan çigidin çigitläber nirde bolan zadyň mugt çigit operator garaşar durar. Bu gezek aýal maşgalalara sorag beresim gelýär. Aý erkeklere dä çmo kesel degipmi bizä jogap bermelilämi bizäme käşir götümi tuwaletmi bagam ýa. Degme sorabersin menä jogap berjek. Käbir gyzlar bar näçe ýyl söýüşip durmuş gurýarlar. A käbirleri bolsa durmuş gurandan soň näçe sany öwle söýüşipler. A käbir gyzlar tanaman durmuş gurýarlar. Aý bizem a öýdäki bilen bir birimizi tanaman durmuş gurduk agşam meň bilmeýän prýomlamy bilýär o. Tejribeli aýal eken diýýäňmi. A siz şolaň haýsy dogry diýip pikir etýäňiz. Aýman aga wapşede faýda ýok eý, şonça galyň geçirilenden soň zöňpüldedip dursa bolýa. Haçanda dostuň ak joraply Aşgabada gelende. Salam aleýkum tik tok söýjüler. Waleýkim essalam inim. Joraby çykaryr joraby. Bu gün men özüm arassa howada dynç almak üçin çykdym. Waý gaty bir zerur bolmasa oturybermeli ekeniňda. Bärini tanamadyk ýokdur. Aşgabat şäheriniň içinde Aşgabat mall diýilýär. Eý sag bolow aýdanyňa biz bilmä hiç kim bilmä Nurtaşam. Esasan sport söýýän oglanlar sizlere ýüzlenýän. Dost aýdaý özüň oba hezil eken bu şäher biz sporty söýýän oglanlara ýaman gyzyklyla şol. Jan saglygyňa, zehiniňe güýçlendirmek üçin. Türkmen toýlaryny has-da şowhunly geçirmek üçin haýsy tans toparyny toýa çagyrmaly, bilýäňmi şony? Haýsy?
Elbetde, Balkan welaýatynda nomer ajin. Azatgulyň ýolbaşçylygyndaky Ak wagt tans topary siziň hyzmatyňyzda. Türkmen milli tanslary, küştdepdi, ýaşlary garşylamak üçin wals, söýgi tanslary, ondan daşarym daşary ýurt tanslary bilen siziň toýuňyň şatlygyna şatlyk goşarlar. Wideoň aşagda sahypasyny goýandyryn, gara, arkaýyn habarlaşyber. Ýörite şuňa her bir spordy söýýän oglanlara I bilýardi söýýän oglanlar. Sizlere ýüzlenýän. Aý boldy hok goýberäýnişe köýnegiň iligini ýolluňa onda on. Geliň bärde zehinimizi açyp biri birimizi barlamany deňäp göreliň. Aýlatgy bar etdäl a. Belki sen belki men. Eý dos çüregimiň giljigim dinim ýagtyly. Oýunda utmak, utulmak atany sylamazlykdyr. Jigim, nedede nedede diýdiňmi? Size hoş sag boluň. Gideweriz dogan. Haçanda biri saňa sögüp wideo çykaranda. Karoçi bu günki tema. Şagam temasy gutarmada indi kimiň ýakasyndan ildik dogan. Murrat diýip biri bar. Näme näme boldy.
Indi şunyalak gyzlara näme diýjek diýip düýnki men Kerime wideo çekip goýduma. Hawa Kerem çagana bize bermez diýip ýazmaz ýaly etdiň Murady nazarkaň. Goý indi Kerim bize bermez diýip ýazma adamlaň o zadyna.
Öö o zadyna bolanda nir bolýa dogan. Meň pikir edýän ýerimmi? Şo wideony alyp dyrdaýyň ýokary çykaryp indi şoňa çislo gün aýy belläp wideo çekip Dr. Mäsim Şibrady söýýärgiz gyzyl kaç suwini bejermekde şäherde nomer edin mergeniň magazyny bir bilýämika. Aý aýdyp goýber Mir bazaryn ikinji etažynda bir ýüz ýigrimi dokuzynjy magazin. Mäsim gyzyl bejermekde şäherde şolara tä geljek ýokda. Eý, kelle!
Iki kelle bara haýsy kelle edýäň dowal. Men o taýda Kerim birinjilik bilen-ä saňa hiç zat diýemok men. Wahşa diýmediňdä diýen bolsaň götüňi syp oturardym-la. Men seni tanamok sen ýalagy tanamaýanam men müň ýyldanam. Aga edil howlyňyza bir tor güýk gaýdan oglan bilen tanadyňmy? Birinjilik bilen Kerime diýdim. Hemmäň komentariýasyna ýazyp ýörme jigim, goý diýdim. Ýa sen Kereme näme üçin beýdýäň näme işiň bar ösüp barýan çaga bilen. Degme ýatsyn может oňa biri bererdi. Öýlen diýdim, kejebelep biriniň gyzyny gelin edip al diýdim, bäş ýüz million bir milliard pul geçirip diýdim. Näçe?
Borlaý dostja men şampun bilen oňşa berelläý. Ondan soň diýdim şo saňa berer oturar diýdim. Hä bolmanam onça beremsoň hany diýdik dawaý bala. Çemen jana ýat bolarem a. Özüňem a soňky goýan bir wideoňda maňlaýyma ýazylan gyz akylly bolup gez, namysyňy gora. Maňlaýyma ýazylan gyz pully bolup gel, kakyň daşarda duran mersedesin gora. Maňlaýyma ýazylan gyz gel men deňiz üsti owad derýaň gyrasyna garaşyp otyryn.

Ä, zom ekeniňä. Muhurmy diýýäňiz, muhur däl. Aý çala meňzeýär şoň üçin diýäýerdirler-dä. Nohurlygy goňşusy ýaly. A boldy boldy indi düşnükli näme üçin meňzeýäniň. Bärde ýana tomsa gezmäne gel. Meňliçkada sorajak zatlarymyň hemmesiniň jogany bärde berdi. Akylly gyz eken-aý. Dostum şäherde ýaşaýan. Menem aslynda biznesmen prosta taksiçilik edýän. Awaza maňa gyzykly däl. Awaza gyzykly däl bolsa toma progres gyzykly podpisçik ýygnalýan efir açja dogan şo taýyk baraý bolmasa o taýda her kim özüne podpisçik ýygnaýa wideoň aşagynda sahypasy duraldyr. Çagalygymda ýaşap giden öýümiz bar. Şo taýda ir iýmişler bar ýygy.
Dogan sen çekinme arkaýyn dowam ediber men-ä ýöredim bu gün gutarjaga meňzänok-aý bula.